Nihin cu Pathian bia in thazaang van i pe hna u sih tiah ka duhmi cu nan theih lengmangmi Biathlam cauk i a ummi Laodisia hna Khrihfabu kong in a si lai. I Laodisia Khrihfabu cu mi zeipaoh nih kan hngalh dih bangin Jesuh Khrih hnuzul a simi John nih John hmangin Jesuh nih a cakuatmi hna a si i mah Biathlam cauk khi hei zoh law na hmuh lai dingmi cu cakuat Khrihfabu cakuat pasarih na hmuh lai. Mah lakah cakuat dang tete cu Zeitintiah chimhhrinhnak hei ti bantuk cun an kong a ṭhatnak te hna khi ṭial a si theo, asinain amah Laodisia Khrihfabu kong ah cun a ṭhatnak pakhat te hmanh chimnak a um lo i Laodisia Khrihfabu amah biaphuan biathlam ti zong ah theihmi cauk hi AD zakua le AD sawmkua nga hrawng ah rak ṭial a si lai tiah theology in Kan pale nih an zumh ning a si. E, Mah Laodisia Khrihfabu hi an zumh ning ahcun Paul zultu Epirus nih a dirhmi a si lai tiah an zumh. Zeicahtiah Colossian a ngan pakhat a hme pasarih, pali a hme hleihnih hleithum ah fiang tein hmuh khawh a si. E, Mah Laodisia an tuanbia cu zeidah a si i Laodisia an khua cu Laodisia khua cu khuapi a si, khuarum a si, zalonnak a ngeimi an si i mah Laodisia khua cu dah a um? Asia Mianor ah a ummi a si. Nihin Ṭhawkih ram tiah theih kan theihmi hi a si i mah an ram cu chawlehnak lam a biapi tuknak pathum aa tonnak hmun ah a ummi a si. Cuka pengtlang chungah a rum biknak pakhatnak a si. Tangka le chawva lei ah a min a thang taktakmi an si i Edrei Zokhua lio hrawngah khan Mah Laodicea khuapi cu lihnin nih a den ciammam i inn tampi, inn le lo tampi a rawk. Cu tikah Roman Empire nih ka van in bawmh tiah tangka in a bawmh. Mah tikah mah Laodicea Khrihfabu nih cun Laodicea khuapi Laodicea nih cun a rak cohlan duh lo. i chim duhmi cu amah le mah a rak i seihcheh ememmi a si i zeiruang dah aa seihchia ti si ahcun a ngaihchiat a chawva a suingun cun midang bawmhnak zei ah a rak rial lomi Laodisia khuami an si ti kha van chim ka duhmi a si i cucu khoika zong dah kan hmuh khawh ti si ahcun miphun dal thum relnak hlei sarihnak ah fiang tein kan hmuh i hika zumte i van chim ka duhmi cu rumnak minung kan lungre a van kan kan kan lung a puan kanmah le kanmah kan van i seihchiahnak zawn cu ka zei a dah a cang theo tawn ti se ahcun suingun chawva kan van nei a hla hawinak in kan van sang deuh hawinak in tawmpal te kan ding ai sese cun kan ṭhutto ning sese suingun chawva zong hawinak in tawmpal te kan van ngei deuh a tik ah khin kan nun Kan nun in i uanthlarnak, mah le mah i bochannak, amah Pathian philhnak ah an cangter ṭheo tawn ti hi chim ka duhmi a si. I mah tikah amah Laodisia Khrihfabu zong cu amah dinfel, amah anmah an rumnak, anmah suingun chawva lawng kha an i bochan caah Pathian thlarau lei ah Jesuh Khrih nih a mawhchiatnak hna kha kan hmuh khawh ti hi pakhatnak ah van chim ka duhmi a si. A pahnihnak ah cun thilpuan sernak le sii lei ṭhanchonak ah a ṭhancho taktakmi an si. ah thilpuan cu zeidah an si ti si ahcun tuuhmul kha tuuphaw kha vei law an siam le angki ah mah kha ramdang ah an rak kuat ti si i mah ka tuuhmul nih a sungh duhmi cu vei law anmah nih mah kha an ser cu tikah mah inn than lianglei duhnak kha an langhter Cu tikah anmah nih lenglei dawhnak, thiannak hi kanmah nih kan ser khawh timi lungput ruahnak kha an ngei. Cu tikah Jesuh nih a ti hngami cu, Mah nan lungput, mah nanmah nih cun khi thil kan ser kho, kan ti kho tiah nan ti. Mah nan ti khomi nih khan minung lungthin taktak a ṭha lo, chunglei dinnak a ṭhen taktak lo tiah Jesuh nih a tinak kha fiang tein hmuh khawh a si. Cun pahnihnak, sii lei sianginn ṭha taktakmi mah Laodisia khuapi ah cun a um. Cu tikah mah sii nih cun vei anmah minung tampi kha mitfak siseh, taksa fak siseh tampi kha a damter hna. Cu tikah damnak zong kanmah nih kan ngei, thil kan ti kho ti lungput ruahnak kha an ngei. Cu tikah Jesuh nih mi cu Nannih nih nan timi cu khua kan hmu kho nan ti. Asinain mah nan khu nan khu hmuh khomi kha aa ningcang lo a si. Khua nan rak hmu kho taktak lo. Nan mit a rak mui tiah Jesuh nih ti hnanak a ruang zong kha a ṭih a si ti hi kan chim ka duhmi a si. A sullam cu taksa lei cun hei hmu kho ko u. Asinain thlarau lei ah cun khua a hmu kho lomi nan si ti khi sullam cu a si. I biathlam ah aa Jesuh, pum, Jesuh na ti hmumi hi a fak ngaingaimi a si. Cun a ka van, ka van dir hmanh lai, a, a van ti hnanak batthlam pathum hlei sarihnak ah, zeicaah ti ah ka rum ka ngei cang i herhbaumi zeihmanh ka ngei lo tiah nan ti. Sihmanhsehlaw nang cu mirthei, zaangfah awktlak, misifak, mitcaw le taklawng i na um hmanh kha naa hngal lo. taksa in an ngei kan ngei tiah an i ruah asinain thlarau lei cu cun tak lawng zeihmanh lo kan rak si sullam cu amah tuukhaw an va kuatmi in khan a lenglei i dawhnak cu an ṭamh ko asinain an chunglei thlarau ca pakhat hmanh an rak an rak thlen taktak lo an chunglei thlarau caah khan zeihmanh thlennak a rak ngei taktak lo ti kha a sullam cu a si I a donghnak le pathumnak ah a si rihmi cu Laodisia khua cu ti kha a har tuk ti si i zeitindah a um? Jesuh nih timi cu na kih ahcun kih lawlaw, na lung ahcun lum lawlaw timi kha zeidah sullam a si ti hi va chim ka duhmi a si. I Laodisia cu zeidang lei cun an ṭhancho tuk ko nain an khua ahhin ti lei an rak harsa tuk ti si. Nihin bantuk pep um lo. Mah tikah an khua in ti an va laknak hi mengssiri, mengkua hra kong kha aa thlak ti si. Mah tikah lung lung nih khan a dannak tampi kha ti an laknak khan um. Mah tikah mah lung cu an vih an khuai i mah lung karang cun ti kha an ratter. Mah tikah mengssiri, mengkua hra cu a rau ngai ti hna le an khua kha a rau ngai, a ke a sau ngai. Mah tikah mah ti kha aa kih huaha lo, lum huaha lo, ti thaw lo tete ah khin a chuah ti a si i mah hi thawngṭha chimtu tampi na kih ahcun lum lawlaw na kih ahcun kih lawlaw na lum ahcun lum lawlaw timi hi phun tampi an sermam i mah hi a har ngaingaimi a si asinain amah Laodisia khuami hna caah cun khuruahhar awk a si lo. Innka sante vun chim ka duhmi cu Jesuh nih vawlei a rak ṭum liam lioah khan zeindah tahchunhnak na rak cawnpiak hna, an ning a rak hngalhter hna ti si ahcun amah an pawngkam ummi siseh cun amah an nun he ai tlakmi khi an thil, an mit i an hmuhmi, an ke i an tonghmi, an kut i an tonghmi kha te kha an tahchunhnak a lak tawn. Cu bangin hika cakuat zongah hin Jesuh nih a lakmi cu amah an ti an harsatnak, an ti a thaw lonak khan tahchunhnak kha a lakmi a si ti kha vun chim ka duh chihmi a si. I mah tikah mah ti cu a ki a ki huaha lo, a lum huaha lo, ti thaw lo tikah a chuakmi kha a si. Sullam cu amah an dinnak, amah nih khan kan tling, kan tlak, kan thiang, kan fel, kan i za, midang bawmhchanh kan hau lo timi lungput ruahnak khan an ngei. Asinain an thlarau caah cun a rak hal taktaktu khi si, a rak herh taktaktu khi si. Amah minung hmuhnak in cun kan al, uh, kan ki tiah an i ti. Asinain an rak lum tuk ti khi a sullam cu si. I chim duhmi cu uh, Laodicea khuapi cu uh, vulei lei tahfung cun aa seihchiahnak taktak kha an rak ngei, sihmanhsehlaw vei lo tax lei cun rumnak siseh, damnak siseh, fimnak siseh, zeihmanh kha a ka chambau lo timi ruahnak kha an ngei. Asinain mah cakuat nih a timh taktakmi a tawhfung pek cu mah lenglei i ka din, ka fel, ka ṭha, ka fim, timi i ruahnak kha zeihmanh a si lo. Amah Jesuh Khrih ngaih lo, amah Jesuh Khrih i hrambunh lo ahcun ti hi chim ka duhmi a si. I mah kaa zawn Khrihfabu cakuat, kaa zawn Laodicea Khrihfabu cakuat nih ai tinh taktakmi pathum ka van chim lai. Pakhatnak cu Jesuh nih Khrihfabu cu aa maiih in thenhmi sui, aa maiih in thenhmi sui tiah a ti. Sullam cu Mah kha annih an thlennak cu zeidah an thanh? Lenglei in an thenh. Mah sui cu zeidah? Peter cu kuat a ti. Sui cu sui cu a sit le ṭu hngalhnak ding ah cun mei hneksak an si tiah a ti. I Laodisia Khrihfabu i cu aamah i an sui cu hnek mei in hneksak rih lomi ka si mei in hneksak rih lomi ka si a sit si lo ti ko si taksa ca cu hei si ko si a hei si ko asana thlarau ca tiang a sit a si lo ti hi chim ka duhmi a si pahnihnak cu ka chim cangmi kha puan veilo ampuan kha ampuan tahmi kha tuhmul i puan an tahmi kha mah an tuhmul tahmi kha lianglei cun ai dawh tawk a tlin tuk asinain chunglei dinnak taktak ai u khotu a si lo ti hi chim ka duhmi a si a pathumnak cu a mit caah si a mit caah si an damlonak vialte taksa siseh a mit siseh a zeizong vialte an dam khawh hna asinain an thlarau a zawmi an thlarau kha zeiti hmanh in dam an dam kho hna lo ti hi chim ka duhmi a si Pathian nih ṭhutchuahnak kan pek pek ko seh. Amen.